Koia, koia tēnei ko te kupu o te uru e maiō ake ana ki te rangi ki te whenua, oti anō ki ngā wā i o te hunga wairua tēnei e tangi ake nei. Oti anō tēnā mai rā tātou te kaupapa tangata, whakatau mai rā, whakararau mai rā ki te kupu o te uru e tū nei hei korowai ā-uru mō ngā pūrongo, i puta mai ai tēnei wiki i te reo o te uru tonu. We anō, ka anga tonu atu rā taku titiro ki te kōpaewa reo ngā manu, ka noho mai rā ko te kāhui manu e manaaki ai tautoko i a au i roto i ngā kupu a te wai ake nei. Nō reira koia rā tērā ka tuku atu rā ai au ko Te Whatumanawa kia koi e te kōtuku nau mai kia piri Nau mai ki a tata. Tēnā, kia māke ake rā tāua ana ki te pūrongo tuatahi te wai ake nei. Tēnei te kōtuku ka tuku i te au, ka tuku i te ātea, ka tuku i te takiwā, kia tae atu rā ki te wā i ki roto i a Taranaki ki ngā motu, arā, ki tēnei o ngā pūrongo E pā ana ki te manawaora te manawaora e. Koia rā tēnei ko te Kāhui ā manaaki i ā tātou tamariki kua pāngia arā ki te mate manawa. Ana ka noho mai rā ko Hearts for Kids koia tēnei tonu tēnei o ngā tira ā ka noho mai ko rātou i tau manaaki ake ana Ko te ūnga māuiui ā tātou tamariki tae noa atu rā ki ngā whānau, ka rauaweawetia ki ō rātou nei parirau. Nā runga i tērā me aro atu rā tātou i tēneki wā nei, arā ki te pūrongo.
Kei te upoko o tēnei pūrongo ka mātai atu ki tēteʻi toa iti i Moturoa Taranaki, a ko Georges tērā. A ko tōna ra i wakarite mai e ko i nga pūtea ei rau aweawe mo Kids Heart Foundation, ū tonu mai ma te roanga ake o tēnei pūrongo. E manawa ora, e we tuki taʻi nei. This particular kaupapa, it actually came about, it was a weird one, so on Facebook, um,

Just asking people to do, I can't ask for money, I don't, you know, as a Māori businessman it's really hard to ask for things. But koha is that amazing thing that you're giving to then to give back. Ka waitu ki te watumanawa o George Moturoa, ki te unga kumāuiuitia, ki te mate manawa, otirā ki ngā tātara kii,

the support that we received from Heart Kids NZ throughout the ordeal. So today is our way of saying thank you for the really thoughtful yeah, care that they provide for families in New Zealand. Yeah. E ai ki a Hāpa, ko te waka oki i te aroā, i rongo ai te wānau te matū o tēnei kaupapa.

It was a, a win-win situation. Ko te tunu parāoa parae tērā i tū ai uara i ko i pūtea mō tēnei tira waiora matua nui, ā, e manawa reka ka rongo i te reka o te kai. I'm making fried bread with my dad because we're going to get money for heart surgery kits because my baby brother also had heart, heart surgery and that's why we're doing it. Ko te rui i te aro a ki te unga e tāmi ana i tēnei māuiui te kaupapa matua, kia rongo rātou i te manawa tīna, manawa toka o te unga tautoko i tēnei kaupapa. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Ka tū te manawaora, he manawaora ki wea, he manawaora ki a Ranginui e tū nei, ka tū te manawaora ki wea, koia tērā ka pātukituki ake ko te manawaora ki a Papatūānuku e takoto nei ki ā tātou nei tamariki, mokopuna, oti anō rā ki tēnei kaupapa. Awēnā ki tēnei kaupapa kua kite nei tātou ka taʻi te pūrongo aroa ko tēnei e ngākau nui, E manawa oti roa a tōna kawe. Tēnā rawa atu koutou. Tēnā rawa atu koutou te wānau o tēnei o ngā pūrongo e ngākau nui ake ana, e watiwati nei ō koutou nei parirau, ana ki a a, ana ki puta mai ko ngā ua hei painga, e koʻikoʻi ana i ngā rau aweawe, ara ai a a e manaaki ake ana i ā tātou tamariki a ka noho mai nei i raro i te manu o tēnei kātū āhuatanga, tēnei kātū māuiui. Otiia anō, tēnā rawa atu koutou, ko tā koutou mahi e auina nui, e auina nui, pau te kaha i ara mai ai te whakaaro, ā, i te watu manawa tonu, Watu manawa tonu e ngā whakaaro a i tau mai ai, nō reira tēnei rā, te watu manawa o te kupu o te uru, me taku mārama o te mārea e mihi kau ake ana ki a koutou. Ka tī ake tēnā rawa atu koutou e te wānau, kia piki te ora, kia piki te kaa, kia piki te māramatanga e. Tēnā rawa atu rā koe e te manu kōtuku, nāu au i kawe ki tēnei o ngā wā anga, otirā anō, tau mai koe, e rere koe i tō āerenga. Kāti ake, kia tikina atu e au, ā, ko tēnei o ngā manu, ko te kāū. Ana ka, ā, kake rā māua ko te kāū ana ki te tāepa tū o te rangi, ā, kia otioti parirau atu ki wea, otirā anō ki te motu whānui, me pērā rā te kōrero i te mea nō te motu whānui te taonga te wai ake nei, Koia ko Te Matatini. Ko Te Matatini tērā kua eke ki te rima tekau tau te kuiatanga, te koroeketanga. Āna, ko pērā rawa te pa ake o tēnei o ngā tino taonga kaupapa waka iraira a tātau a te iwi Māori, koia tēnei ka tiro atu rā Ko ngā karu a Te Kāu ka mātai atu ana ki tēti o ngā rōpū o roto i a Taranaki. Koia tērā, ko te rōpū o roto i a Taranaki te wā i a rātau, ana i kawe atu rā, koia tērā nō roto i te puna pū o Aoteao. Ana ēnei o ngā kuia te wai ake nei e kōrero ana mō ā rātou wheako, arā, i mai o te oroko tīmatanga, arā, o tēnei waka taetae, oti anō o tēnei kaupapa matua, tēnā, kia mātai i o ngā karu o te kāu.
E tuuti ra ana te motu, te ao ki te wakamanawatia a Te Matatini. Ka rima tekau tau toona kuia, ko Roeketanga. Anei ko nga kuia o te ware karioi o Paatea. Ka paatea te poi e te tiwaiwaka kia rere e.

So um, at the time it was uh, Pātea Māori Methodist Club, the group for the festivals he started uh, for us in 72. I te tau kota i mano e iwa rau e ono te kau mā utu, i waka e kea, i napi napi a ngā piringa o Pātea e te waka uruao o Napi Wāka.

Telling you what to do. E mōteatea ana a Prime ki ngā rā o tua, arā ki te wā o Napi, me te maringa nui kei te toe tū tonu te a o Napi mā ināianei rangi. Ahakoa te ka a rerekē o te ia o te tai o tēnei waka tipuranga tāngata.

That was the first hymn that we ever did at, at a festival. I think that one stood out mostly, although we've won quite a few hymns at the festival. E tia nei e waiata a ringa ka kukume kia rewa ngā maara o ngā rewa. Ki te tau kotahi mano e iwa rau e waru tekau mā ono. Koia ko te wā i oreore pai ai te mauritau ki a ia. Having my family all around me, it was awesome. Um,

Um, so, you know, that was a big commitment, huge commitment. Ko te taura o te poi, ko te taura anō tēnei o te kapa aka. Ko ia ka poipoi i ngā wānau ki oki ki te a i kā o te kāinga tonu. E ai ki a Broughton, koirā te kai wāngai i te ngākau ora mō te katoa. My highlight for me was um, because when I think of it now, it was My last as the tutor from 72 to 94 um, because it wasn't hawara um, we didn't win anything in the end so um, but there because we were home and, and doing it to our own. Ei tā Prime ko te tau kota i mano e iwa rau e iwa te kaumā wā, e tau ka nui ki tōna watumanawa. Koirā te wā i tū te Matatini ki mua i te aroaro o tōna tupua maunga, ā, i mau ngāta i tōna wānau ka āta i, ka kāta i te aʻi o te kapa. Koia ko te aka. Every group used to do just get up there, did their thing,

Singing nicely, just singing naturally. Hei kupu waka wātea mō te pūrongo nei, kūkā nui ngā wheako o ēnei kuia ki tō rātou ake kapa me te ōonu o te ruku ki Te Matatini. Ko tā rātou ko te tae nukunuku o te ao kapa aka o ēnei rā e rerekē mai o te wā i ua ai rātou.

Just love to see the the the younger generation be the same and just you know take care and and be close to one another and and just you know awhi. He mauri waka wanaunga tō te ao o te kapaaka. I mana tō kia ere taʻi te tāngata. E wairua waka ko taʻi i te katoa. Koinei te pūtake e toitū ana ngā rōpū, otirā, e toitū nei. A Te Matatini. Aroha Broughton Pui, te reo o te uru.
Koia koia, ana ka taʻi rā, ka taʻi rā te kaupapa koia tēnei ko Te Matatini. Tēnā koutou kei ngā waeine, ā, i tū mai ai koutou ki te whakamārama, ā, i ngā āhuatanga ki a koutou mai o te tau 1900 I te 12, tae noa mai ki tēnei rā, ko koutou e kaiaka, ā, e wā anō tōna e kaiako, e wā anō tōna, anā, e manaaki ake ana, ā, i tō koutou nei kapa. Ana ko koutou i reira mō Taranaki, he matakanohi mō te maunga tītō ea, i tōna nā wā. Ka tika rā te mihi kau ake ana ki tērā o ngā pou pāpā ana ki a Napi Waaka. Ana koia tērā, he pūmanawa, he pukenga, ā, he pou rangatira nō ēnei mahi katoa. He tangata whakarauika i te tangata ki kotahi ki Piri. Oti anō ki te kaupapa tonu o Te Matatini, he tino taonga tēnei. Koia tērā e whakaputa nei ana i te ii, te wei, te tapu i roto i ngā mahi he wako kotahi hoki. i te tangata. Koinei tētehi kaupapa ko tai, ka mutu pea, ā, tā tēnei o ngā kaupapa mō te waka wanaunga me te waka ko tai, tatū atu ki te waka, ā, ki te waka mau, kia mau pūmau, ki kā ai tātou ki te pupuru ki tō tātou reo, ki ngā tikanga, ki ngā kawa. Koira hoki a Tā Apirana Ngata i te wā i a ia i whakaaro nui ai ki te kapa aka. Kāti, ko māua, ā, ko te manu kāu tēnei, arā, e mihi kau ake ana ki Te Matatini ē, hoi anō rā uia ki a koutou. Kua tikina atu e au ko te, ko te uia manu, ā, aue anō, e mihi hoki rā ki tēnei o ngā kaupapa whakaaraara rawa atu. Ka tia ke ērere atu koe e te kāu, tēnā koe mō tō auina mai, kei konei rā te manu uia kei taku taa, ka uiui taʻi rā māua, ana ki te kaupapa te tū mai nei. Ana, tērā ia te unga a Waiora, ara, tērā ia te unga ku auatia, ana, tērā ia tēteʻi puna, tēteʻi wā i waka ako, a, i o tātou Whanaunga me kī, ā, i, ā, i tēnei kāhui tangata, ā, ki whakapakaringia rātou ki ngā kātū, ki ngā momo, ā, pukeng, ki wai oranga ai rātou mō rātou anō, ki ā ai ai rātou ki te kuʻu atu ki te ao o te maʻi. Kei a Tema Emi tēnei o ngā pūrongo te tū mai nei.
I whakatūngia mai ko te kaupapa o ITS i te tau 2000. Mai taua wā, inā te tokomaha o ngā tāngata whai kaha, tāngata hauā anō hoki i whai oranga ai me te whai mātauranga ki te āta tiaki i a rātou anō.

Nā Poppy Clapperton te kaupapa i whakatū, ā, ko ia hoki te māmā a Norton. E manawanui ana a Norton, e kōkē whakamua tonu ana ia i ngā ōhākī o tōna māmā. So she's very actively still involved in the company. Um, she uh, is the direct director and still here, in fact, probably here somewhere um, doing stuff. Um, but absolutely, I'm really, really proud of it. Um, having a son with autism, I See the challenges that we've had to face to get him quality education. Ko Meihana Rātana Hartley he tauira, e 21 te pakeke, e pēhi ana ia i te mate āwangawanga. Nā whai anō ka noho ia hei tangata whakamā, kāore ia mō te whakaputa i ōna kare ā-roto, heoi anō, ināianei e tupu tonu ana tōna māia.

Yeah, I'm just I'm I'm loving being at this course. I just like to take the opportunity to thank um, Kat, my tutor, um, Sammy, Rebecca, and all the workers here um, for giving me, me these great skills. Ko Hannah Smith, e rua te kaumātahi, te pakeke, e pā ki aia ko te mate cerebral palsy me te epilepsy anō hoki, ahakoa ngā tāmitanga o ēnei mate ki aia, e manako tonu ana ia

and I really wanted to like buy my own place and that happened during the whole course. Ko Sarah Graham, e 32 te pakeke, e pāngia ana ki a ia ko te mate hukihuki. He tino uaua mōna i a ia e kuraina ki te kura tuarua, nā te kaha o ngā hūkeke ka noho ia hei tangata mōrearea ki ana hoa tauira, ki ōna kaiako anō hoki,

Aue tīna rawa atu koutou ko te Kāhui e kukuʻu atu rā ki tēnei o ngā puna, ana e rongo nei, e inu nei i te waiora o reira, ana e nui ngā pukenga, ana kei te akona āeretia e koutou i roto i tēnei o ngā puna, ana kia pūioio kia pakari ai tō koutou tū, ana kia eke anō rā koutou ki te pare uia, ana kia pare uiatia katoatia ā koutou mahi, ana ka, ka, tēnei o ngā pūrongo e tātou mā, he pūrongo ā, tino pai rawa atu, kei runga anō ake tēnei pūrongo, i te mea, ā, koia tēnei ko te ūnga e wai nei i te iti kaurangi. Ana ki te tuohu, tuohu o te anō me e maunga taitai. Engari ko tērā te wainga, ana ki waia ko te, ko te, ko te kaʻu o te ātea, ana ki tae ai e rātou ngā maʻi uua kei mua i te aroaro. Nō reira, ana, miʻaro noa ake, miʻaro noa ake. Nō reira, anei rā māua ko te manu uia te mihi ake nei mō ā koutou maʻi uia, Ā, e uia, e rauuia ā koutou mahi. Me pērā te kōrero, he rauuia ngā, ngā mahi kei te mōhio rā tātou ko te rauuia he toʻu nō te rangatira. Kūmāwe e atu rā ko te manu nei, arā koia, koia, ā, nā, ko te, ko te uia, ā, kua oke atu a ia ki tōna wā i, aoti anō ku tau mai rā ki taku taha ana ko te manu tuī. Ana i tēnei, i te kupu o te uru e whakapāo atu nei, e taunaki ake nei, ā, e tuku atu nei te korowai ā-uru ki ā tātou pūrongo nō tēnei wiki, arā, nō Te Reo o te Uru. Weu nō rā, ko māua ko Tū i tēnei, ka uki wea rā tāu e Tūi, ana me ahu pea ngē tāua, ana ki te pāonga anaera Ana ki te pā o Rātana. Ana, kei konei a Rā māua. Ana, ko te kaupapa o konei e aro atu ana ki tētehi o ngā āpōtoro. Ana, kia te rino Rāpana, e taku rangatira, tēnā koe tino, kia te mōhio pai au ki a te rino. E kōrero ana a te rino mō te āhuatanga o ngā mahi, ā, me te tūranga o te āpōtoro. Ā, nā tēnei o tātou rangatira kū, ā, taka ia e ia ko te ara pūkeko, ā, nā, nā roto i tērā, ā, ka tika e tui, ā, kia tuitui atu rā tāua, otirā nō tātou rā, ki tēnei o ngā pūrongo mōna.
Mō tēnei āpotoro o te Hāhi Rātana a Te Ino Rāpana, ehara ko te mahi āpotoro he mahi pai ki a ia i ōna tau ki muri, heoi, mai te wā i kākahutia e ia i te kahu o te Hāhi, kua huri katoa ia hei pononga tūturu ki a Ihoa me te iwi Mōrehu. What drives me is, like everyone else I believe is driving everyone else here in the pa is, is

I taka ia ki te hē, ā, i mauheretia i a ia mō ōna hara hoko tarukino, ka mutu, he āhuatanga i waea haeretia e ia i roto i ngā tau, ā, tae atu ki te wā i mārena ia i tōna hoa wahine, i a Jennifer. I actually didn't want to be an āpotoro. Um, I came from a different world to where I am today.

the base of my wairua. He tokomaha ngā iho pūmanawa i mau ai i ngā kākahu ā-pōtoro i roto i te hitoria o te hāhi. Ko ngā momo ingoa pēnei i a Hāmiora Paki, Rāpine Aperahama rātou ko Waka Pāma ko ētahi o ngā āpōtoro rongonui o te hāhi. Ko te koroua mōrehu e ora tonu ana nō tērā whakareanga arā ko Āpōtoro Hāwira Willis Gardiner.

Um, uh, there was a couple of other kaumātua, um, Dean Kireopa. He maha ngā momo mahi kei a Te Āpōtoro, ko te taki haere i ngā whakamoemiti me te tuku kupu kauhau, ko te taki haere i ngā iriiri me ngā mārena, ngā hura kōhatu me ngā tangihanga ētahi o ngā mahi. Me okea kia ururoatia te tangata kia tae ki ngā taumata tika

I am pretty strong when it comes to what the Holy Spirit said and I, I always move in that direction. E manako nui ana a Rāpana, ka whai ko ētahi atu o ngā pononga o te Hāhi i te turanga hei āpōtoro, he huarahi kore kau he pūtea, he rawa rānei te whiwhi, ko te whiwhinga kē kia noho hei pononga ki a Ihoa. Te mihemi te reo o te uru.
O, e, e taku rangatira tīnā koe. Tēnā koe te whakaatu me te whakaari mai i ngā mahi a rangatira mai a o Te Āpōtoro. Ērā mahi au i te mōrehu, au i te iwi, kuʻu atu rā ki ngā kaupapa uua, ngā. Mārena, ngā iriiri, ā, me ērā kaupapa katoa, tae noa atu ana ki tēnei kaupapa ana ki ngā uunga. E ia kē ngā kaupapa ka tae atu koeoti anō koutou. Ana, nō reira tēnā koe te whakamārama mai nei i ngā maʻi nui, i ngā maʻi pau te kā, oti anō i ngā maʻi wairua. Nō te ngākau tonu ēnei maʻi. Nō te ngākau pū ēnei mahi, ka tika kia mātakitaki ake tātou ki mōhio rā tātou e Arawa ngā mahi ka mahia e koutou, ā, e oki ana ki te māramatanga ka tika. Ko te māramatanga tērā he koa nō te rangi nō Ihoa o ngā mano. I tau ki runga i a Taupōtiki i te tau 1918. Oti anō i tēnei wā kei te kawe tonu koutou i ngā uara, i ngā matāpono ara o tēnei taonga o te māramatanga ara o te ūnga wairua. Awe nō me ngā mahi oki ki te amo ake me te tautiaki i ētehi atu ina ka ia i a rātou ki te kawe atu i tēnei o ngā taonga, ana, ki te mau i te kahu o te āhi, Ana, nō reira, kua e akiaki nei rā koe e taku rangatira e te rino. Ana, i tērā unga ia i a ana ki te whai atu ana i ō, i ō koutou tapuwae. Nō reira, tīna rawa atu koe e rino, me taku māra, ā, ki, nā au, taku mokopuna tonu, i, i riri, nō reira, ki raro tonu i te kaʻu o te māramatanga. Nā runga i tērā, Ā, ka mihi atu rā ki a koe e taku rangatira, ā, kōrua ko tō wawaine, kia whānau tonu, oti anō, ki a koutou katoa o te pā o ngā ānaera e te mōrehu e ngā āpōtoro katoa, katoa nei, tēnā rawa atu koutou. Koia tēnei, koia tēnei ko ngā pūrongo e whā i puta mai ai i te reo o te uru i tēnei wiki. Tēnā rawa atu koutou e ngā kaikawe kōrero, Ā, nā, i kawea mai ai e koutou ngā kōrero mā, ā, mā mātou, mā tātou rā, mā te, ā, reo o te uru, mā te kupu o te uru, engari mā wai rā ēnei kōrero katoa? Kei te kī mai te manu tūī ki a au, mā te katoa. He ara tēnei kaupapa mā te ūnga, ā, ruarua noa, engari mā te katoa te areare mai nei i te motu. I te mea ko ēnei o ngā pūrongo, anā, e tākea mai ana i te reo o Taranaki, anā, ko te reo irirangi o Taranaki tērā, tōna pou reo irirangi. Anā, e tākea mai ana i roto i a Wanganui me ōna rohe, arā, ko te reo irirangi o reira, ko te reo irirangi o Wanganui. E tākea mai ana tēnei o ēnei o ngā pūrongo mai te rohe o Ngāti Apa, a Rangitāne, tatū anō ki ōna roeroenga, ko Te Reo Irirangi o reira, ko Te Reo Irirangi o Rangitāne. Koinei ngā reo irirangi e toru e tū ake nei, e tautoko ake nei, e taunaki ake nei, arā, e whakaputa ake nei i ēnei o ngā pūrongo a Te Reo o te Uru, Me te kupu o te uru. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, e mihi ake ana ki a koutou e te puna o Te Māngai Pāo, e tuku mai nei ko ngā rauaweawe a kia rere tere ai te manu nei, tēnā rawa atu koutou e te iwi nui tonu, ki ka ki te kōrero, ki te tuku kōrero mai ki mātou, ā, ki ka tonu ki te āpai mai i ngā mahi kei roto i ngā rohe. I roto i tēnei wā o te. Mate ko Wiori, kia tau tonu ngā manaakitanga me ngā tōmairangi a te māramatanga a te unga wairua ki runga i a koutou. Kuraʻi māku, kia pai rā ngā rā wakatā kai mua i te aroaro, hei tērā wiki he pūrongo anō mai i te reo o te uru tonu me te kupu o te uru nō oki. Kuraʻi māku, ngā mihi mauri ora ki a koutou ki runga, ki raro,